Без бүген Азнакай районы Түбән Якый авылына кайттык. Э, Шәхри Казан янәдән сәфәрдә. Бүген биредә 100 э, яшьлек укытучы Тахира апа Әсханованың котлара кайтабыз. Азнакай районы Түбән Якый авылында 100 яшьлек Тахирә әби Әхсәнова янына килдек. Таһира Бари кызы Әсәнова ул гомере буе укытучы булып эшләгән. Менә күрәсезме, ничек матур итеп ул бүген ямьле, якты өйләрендә утырып тора, улы, килене тәрбиясендә яши. Гомер буе укыткан укытучыларының рәхмәт сүзләрен ишетеп яши. Без аның янына бүген килдек, аның белән рәхәтләнеп сөйләштек. Бүген яңадан э, Мәлбәгыш урта мәктәбендә аның Юбилей кичәсе үтәчәк. Ирә 18-дә инде. 17 яшьтә.
Сәгән кунайтын. Олылар сайын кызым. Болай гел начар итеп хис итмим әле. Үлемне әллә дигән мин булмады бит әле, үлмәдем менә. Аллага шөкер, барыгызны да күрдем. Бу хәтле зурларсыз дип уйламадым да. Анам бит үле җирдән килә димени. Бабай аркасында курак булып сөрелдек. Себергә җибәрделәр әтине. Аннан халык дошманы дип кургадылар да, шунда үлде. Үзе Кызыл армияда ике ел артык Кызыл армияда хезмәт итә. Икенче беренче Икенче бөтендөнья сугышында патшага ике ел хезмәт итә, дүрт ел хезмәт итеп кайта да, ә үзе шулай совет хөкүмәтеннән зарар күрде инде. Без шуның аркасында ашка интектек, әти булмагач. Колхоздан чыгарылдык, бөтен әйберебезне алып бетерделәр. Тавык та калмады. Мунча печләренә хәтле сүтеп алдылар. Аннан сәнәти Кызыл армияда булган документын күчермәсен Калининга җибәреп, Калининга хат язып, Себердән өч ел дигәндә кайтты. Матур гына эшлидер колхозда. Анан э, НКВДдан кеше килде дә, алып китте дә, әтине төзелештә, Биламал канал төзелешендә эшләгәндә, шунда чирләп үлде. Аннан соң 54 елда аны азат иттеләр, якладлар, акладылар. Аннан соң инде аларга ни файда. Без инде акланган кешеләр булып калдык. Халык дошманы булмаганнан соң. Ике абыем сугышта катнаштылар, исән-сау кайттылар. Берсе анакайны тиесенең управляющие булып эшләде. Берсе анакайны төзүгә Төзү бригадиры булып эшләде. Алар хәзер юк инде. Бер сеңлем инженер булды нефте буенча, бер апам укытучы булды. Үзем укытучы булдым. Менә ул укытучы исән әле. Ай, ялгыш әйттем. Инженеры исән. Итәкләшеп, түгәрәкләнеп, уен уйныйдык егем шул җырлап. Шул бит яратам, хәзерге инде. Эй, кич була, клуб ачылса ярар иде, дидер ик. Только күп вакыт җәйкене төнге смена буладыр иде. Көлтә кертү буладыр инде, ашлык сугу буладыр иде. Ашлык сугу атналар тилкесендә, шунда Шуның кебек үсмер малайлар атлар куалар. Туктыйбыз бит инде җал итәргә, астын җыештырып алырга икмәген. Шунда җырлыйбыз. Ана шул бит э, күңелдә калды инде. Шуның бер шаян малаебыз бар ие. Мансур Музафаров музыкасы, әйдәгез!

Без дидек. Бер, бер җимарлык бер кадак май 18 сымыйы безнең зарплата, зарплата да 18 сымыйы минем эшли башлаганда. Аннан инде ул ике йөзгә күтәрелде. Ашарга юк инде. Иртән умач пешереп ашыйм да, шул көне буе кайтмыйм. Мәктәптән кич белән тагын шул умачның калганын җылытып эчәм. Барыбызга да эш өе, барыбызга да шул 8 кило паю өе, шуны җиткерәдер инде бер айга. Дәреслекләр бер рус теле китабы бар, Бөтен класска берәү. Шуның белән дәрес бирәм. Шул мине, шул китапны рәттән балаларга укырга өйрәнергә өйләренә биреп җибәрәм. Шунда биреп җибәргәч, аларның аталары тәбәк тартучы булса, обязательно ул китапның арттагы, алдагы битләрен алып каралар киягазга. Шулай итә-итә ул китап укуында

Бишенче бала булып, байлар гаиләсендә Асанова Таһира Бари кызы Асанова бишенче бала дөньяга туа. Ул үзе сөйләве буенча бай бай гаиләдә тудым дип әйтә. Алар бик күп балалы гаилә булган. Язмыш аны яшьтән үк сынаган. Язу сынауларына бирелеп ул, ныклы булып, ныклы булып гомерен үткәргән. Соң тормышка чыктык, сугыш үткәч, әгәр илләр арлангач дип, алай дисәң дә, тормышка чыккач инде ачылдык әле без ирем белән икәү. Чүт кенә ашка үлмичә калдык. Юк ашарга.

Икешәр класс бергә укыткан чак булды. Язарга кыягаз юк ие. Менә шунда каршыда гына ташам бар бар ие. Шул ташам барда иске китапларны ташлаганнар ие. Шул китапларны алып кереп, ул китаплар болай язылган бит, аны болай куеп, шунда яздык. Аннан соң караны монда безнең чатыра дигән әрәбә бар. Шунда төшеп, эт шымырты җыеп, аны киптереп, аны кайнар суга салып, кара ясадык. Кырымны кырып кырып кара ясадык.
Бу язу язу карасы инде. Язар өчен.
Бик авыр булды. Ул чагында агитацияләр көчле инде укытучыга, укытучыга җиде шәр төрле эш алып барган чагым булды. Өйдә борылып караган алга кутылмады. Төнне бакчаны казып, төнне эшлиде өйдә. Көндез ярамады.

Дүрт бала үстердем, хәзерге көндә берсе генә исән. Балаларым дүртә булды. Алар читкә китмәделәр, укыта алмадык, үпкәлиләр инде алар, без укытмадыгыз дип. Берсе нефтедә эшләде, юк инде ул, үлде. Берсе шофер булды, туры нефтедә эшләде. Кешеләр ташыды. Бер кызым складта эшләде, ниләр бирә торган, запчастлар биреп торучы булды РТСта. Әле менә берсе исән Аллага шөкер, шуның тәрбиясендә. Балаларым бу төпчек улым да чыгып киткән ие. Бездән инде Азнакайга торырга. Менә э, пенсиягә чыккач кайттылар, Аллага шөкер, алты ел хәзер мине тәрбиялиләр. Ашаталар, эчертәләр, җитәкләп алып барып мунча кертәләр, кайтарып куялар. Өстемә башыма карап торалар, постельләрем чиста. Нәрсә телим, шуны ашаталар, Аллага шөкер. Иминлек, бәхет һәм күңел тынычлыгы телибез. Һәр яңа көн якыннарыгызның мәхәббәте һәм күңел җылысы белән тулы булсын. Туганнарыгыз Үзләренең игътибары һәм кайгыртулары белән сөендереп торсын. Татарстан Республикасы мәгариф һәм һәм һәм фән министры Хадиуллин Илсур Гараевич. Министр исеменнән бүген сезгә мактаулы исем, мактаулы остаз исеме бирәбез.

Балалар өчен тырышып укыттым мин үземчә. Ягындагы туфракны сөйләп тәмсер өчен түгел. Дегәр маңнагым бар. Алар хәлемә белеп торалар. Күчтән әшләрен җибәреп торалар. Укучыларында шулай да Аллага шөкер.

Шул чакта мин аларны төреп бер җәймәгә мәктәпкә киләдер инде. Шуны онытмадылар инде алар гомер буе. Алар һаман килә. Ну, үлделәр инде берничәсе. Берсе исән әле.
Менә Таһир әби оныкларын шулай итеп Яшьлек чагында җылы теләкләрен җиткерә.
садиктан алып кайтам. Оныкларына. Сөйләгәнем бармы? Анда бу машина, бер машина автобустан туктаттыра. Бу автобус иртән дә шундай, һаман шундай икән ди, фәлән фәлән номерлы ди. Карасам, чыннан да бер тыкрыкка кертеп куйганнар, артыгына күренеп тора машинаның.

Үземә биргән хәерләрне сезгә бирәм. Балалар да исән-сау укыгыз, куанып яшәгез. Әтиләрне, әниеңнәрне тыңлагыз, укытучыларны тыңлагыз. Менә шунда булыр. Әйбәт укыйсыңдыр әти, әтиеңә язам. Әйбәт укырсың. Әйдә, әйдә, әйдә. Әйдә, әйдә. Әйдә, әйдә. китәрбез, ә менә сез калыгыз, озак яшәгез минем кебек. Барыгыз да, барыгыз да, барыгыз да, балалар да. Амин, амин. Килүчеләр дә, мине искә алучылар да, барыгызга да озын сәламәт гомерләр телим.